जी नमस्ते प्रणाम सम्पूर्ण हमारी शांति फिल्म्स कॉमेडी चैनल में जते भी दर्शक छे सबके दिल से नमस्कार हम अहाँ सुनके ई कहै लए चाहै छी जे ई हमर कॉमेडी चैनलमे जे भी वीडियो यऽ ओ अहाँ सुन जाके देखू शेयर करू कमेंट करू प्रयास में छी बहुत दिन से चैनल ठप छलै तऽ हमसब कलाकारके आगाड़ी बढ़बै खातिर नया नया कॉमेडीके शुरुआत कयने छी जे हम एखन बाबा अकेला बाबाके टाइटलमे हम वीडियोसभ एखन बना रहल छी ताहि हेतु सम्पूर्ण दर्शक भगवानसँ कहय लेल चाहब जे हमर चैनलकेँ सपोर्ट करू ई शान्ति फिल्म्स कॉमेडी चैनल छी एकरा सपोर्ट करि दिअ कि कलाकारके हौसला बुलन्द रहय काम करय बढ़िआँसँ काम करय भ्यू नहि जाइ छै ने तऽ कलाकारके कामो करय लए मोन नहि लगय छै की तै लए कऽ अहाँ सुन दर्शक सुनसँ विनती करै छी कि वीडियो वीडियोके देख कऽ लाइक कमेंट आ प्रतिक्रिया देबै केहन टाइपके वीडियो अहाँ सुनके चाही से हम कोशिश करब अपन जे चैनलमे कलाकार सुन छै ओकरा हम उतारब एहन स्टोरीमे जे अहाँ सुन कमेंटमे लिखबै तब ने हमसभ एहन वीडियोमे बनबैके कोशिश करबै तऽ प्लीज सब गोरेके ई चैनलके जे छै ने अगाड़ी बढ़बैके लागि की करल जाय से सलाह सुझाव सेहो देबै प्लस ई वीडियो सुनके सुन फुल वॉच करिके अपन साथी सुनले शेयर सेहो करि देबै से हम अहाँ सुनसे दर्शक भगवानसँ आग्रह करै छी कि यूट्यूब चैनल अखन बहुत दिनसँ ठप छलै व्यू नहि जा रहल छै बहुत काम करलाके बाद व्यू नहि जाइ छै तऽ केहनो भी कलाकारके हौसला टूटि जाइ छै ताहि लए कऽ अहाँ सुनसँ हम आग्रह करै छी कि हमर ई शान्ति फिल्म्स यूट्यूब कॉमेडी चैनल जे छै शान्ति फिल्म्स कॉमेडी चैनलके अहाँ सुन अपन आशीर्वाद स्नेह प्यार दुलार दियौ जे एहिमे दर्शक सुन काम करै बढ़िआँसँ सएह कहब आओर हमर यूट्यूब टीमके सेहो आग्रह करै छी कि चैनलमे किछु समस्या छै तऽ जरूर ठीक करि देबै जे काफी प्रॉब्लम भए रहल छै कि काम करै लए जे व्यू जे नहि जाइ छै ने लगभग बहुत दिनसँ वीडियो डालै छियै व्यू नहि जाइ छै दू सए तीन सए हजार एकदम तकलीफ होइ छै सम्पूर्ण साथी साथी लोकसँ हम दर्शक भगवानसँ आग्रह करै छी ई चैनलके अहाँ सुन देख दियौ एक बेर शेयर करि दियौ कलाकारके हौसला बढ़ा दियौ तऽ कंटिन्यू एहिमे वीडियो हम आनैत रहबै जी आओर अहाँ सब कमेन्ट करै लए नहि बिसरबै से हमर विनती यऽ कमेन्टमे अहाँ सब जवाब देबै हमरा केहन टाइपके वीडियो चाही हमसब बनबै लए रेडी रहब अहाँ सबके हमरो तऽ ओहिनाओ चाहै छै कि दर्शक कनी खुश रहै कनी इंटरटेनमेंट करै ताहि लए कऽ हमलोग वीडियो बनबै लए चाहै छियै आओर व्यू नहि गेला कारणसँ सब मेहनतो पानि भए जाइ छै मेहनत करै लए चाहै छियै हौसला घटि जाइ छै दर्शक भगवान सिंहसँ आशीर्वाद नहि मिललाके कारणसँ हौसले घटि जाइ छै की कहब आब अहाँ सब एहने चैनलके सपोर्ट करू से सम्पूर्ण ई लाइवके सम्पूर्ण दर्शक श्रोतागण भगवानसँ हम विनती करै छी लाइवके शेयर करि देबै हरेक साथी लए पुजा देबै देश विदेश जे ई चैनलके कोनो ने कोनो सपोर्ट मिल जाए जैसे कलाकार सुनिके हौसला बुलन्द है काम करै लए नीक लगै अकेला बाबा अगर टाइटल ठीक लगैए तऽ एहिपर काम करबै सेहो जानकारी दै छी नहि तऽ फिर हम सब टाइटल चेंज करबै एहिमे अकेला बाबाके रोल यए झामलालके रोल यए सप्तरी वालीके रोल यए तकर बाद टिकी बाबाके रोल यए तकर बाद गप्पी अंकलके रोल यए आओर कलाकार सब छै जे केला बाली यऽ जे बहुत दिनसँ काम करि रहल यऽ अनेको चैनलमे मगर ओकरोके वीडियो वायरल भेलाके नहि कारणसँ बहुत तकलीफमे छै बेचारा अभी ई कलाकार आओर बढ़िआँ कलाकार आओर छै तोरा वीडियो वायरल नहि भए रहल छै की करी बहुत कोशिश करै छियै रङ्ग बिरङ्गके टाइटल आदमी सुनिके देखैत रहै छियै जेहन जेहन किछु एक्टिंगो मे सुधार आयल छै ताहि लए कऽ अहाँ सुन साथ नहि देबै तऽ कलाकारके आशीर्वाद नहि देबै अपन प्यार दुलार नहि देबै तऽ कलाकारके हौसला तऽ पूरे बुलन्द नहि कमजोर भए जाइ छै ने ताहि लए कऽ अहाँ सुन साथ देबै तब ने बुलन्द हेतै साथी सुन लाइवके शेयर करल जाय शेयर करबै तऽ बढ़िआँ रहतै से कलाकार सुनके हौसला बढ़बैके लागी हम अहाँ सबसे विनती करै छी कि अहाँ सब शेयर करि देबै ई ई चैनलके दर्शक बिनमे पुजा देल जाउ सम्पूर्ण दर्शक भगवानसँ हम हाथ जोड़िके विनती करै छी जे एहि चैनलके वीडियो सुन अहाँ सुन देखू शेयर करू कमेंट करू सलाह सुझाव दियौ कतऽ की करऽ पड़तै हमलोगके कलाकार सुनके कतऽ की कमी छै की करऽ पड़तै बहुत दिनसँ कलाकारिता करै छै साथी सुन जे हमर टीममे छै मगर वीडियो सब नहि चललाके कारण से ओकर पूरे मनोबल घटि गेल छै अहाँ सब एहि ओकर ओकर मनोबलके केना कऽ बढ़ेबै आशीर्वाद दियौ जी धन्यवाद तो फिर हम एक मिक्सिंग कमोडियो मिक्सिंग में छी यही चैनल के वीडियो जे शूट भेल छे वो मिक्सिंग करे छी से वही में छी हम अखन अकेला बाबा के चमत्कार के टाइटल नाम से बनल जे वीडियो सुन छे नया वीडियो सुन वही टाइटल में बन रहा है से अहाँ सुन जाके एक बार देख दियो चैनल में से कलाकार सब बहुत हरूस भए गेल छै बहुत मनोबल घटि गेल छै ओकरो मनोबल कोना बढ़तै अहाँ सब सपोर्ट नहि करबै आशीर्वाद नहि देबै बस हम अपने अहाँ सबसे विनती करै छी कि कलाकारके मनोबल गिरऽ नहि दियौ बढ़ाउ आओर हमरा से जे हेतै अहाँ सबके इंटरटेनमेंटके लेल अहाँ जे सलाह सुझाव देबै हमलोगके ओ काम करै लए तैयारी छियै एक पैसा नहि हटब आओर भगवानसँ दुआ करै छी कि अहाँके सब घर फैमिली इष्ट मित्र भगवानके कृपासँ सब हैप्पी रहै एकदम नीक रहै दनदनाबैत रहै से भगवान छिन्नमस्तासँ कंकाली मातासँ प्रार्थना करै छी हर हर महादेव